Illum illonċajna kollaborazzjoni mal-Onorevoli Cutajar biex nindukraw id-drittijiet tal-ħaddiema filwaqt li nadattaw il-liġijiet tagħna għal dinja ġdida tax-xogħol. Il-pandemija tal-Covid tatna sfidi u opportunitajiet ġodda, jew dawn l-opportunitajiet aħna lesti li nbiddluhom biex nadattaw id-dinja tax-xogħol ta' għada billi niddiskutu ma' stakeholders, is-social partners kollha, mal-awtoritajiet, ma' min hu involut, biex noħolqu dinja ġdida imma li r-regoli u d-drittijiet li nkisbu matul iż-żminijiet tal-ħaddiema ma jintilef xejn u dan jkun qed jiggwadanja kemm il-ħaddiem, id-drittijiet tiegħu jiġu ndukrati u jiġu mħarsa, l-employer li nżidu l-effiċjenza u nkomplu u l-pajjiż li fuq livell ambjentali jkun qed jiggwadanja billi jkun hemm inqas travelling u dan mhux qegħdin ngħiduh biss fuq livell lokali imma fuq livell Ewropew. Ikollna diversi okkażjonijiet fejn ikollna diskussjonijiet ġewwa Brussels li l-vjaġġ idum iktar milli ddum id-diskussjoni u dan jista' jintqata' meta llum qegħdin naħdmu b'mod virtwali. Din il-pendemija tatna din l-opportunità U aħna din nixtiequ nsarrfuha issa f'dan il-mument f'opportunità ġdida biex id-dinja tax-xogħol li ħa noħolqu għada tkun waħda li ssib bilanċ bejn il-familja u l-ħin tax-xogħol mingħajr ma nnaqqsu xejn minn dawk id-drittijiet li ġa kien hemm. Kemm tħoss li l-bżonn li jingħataw inċentivi ġodda biex iżjed employers filwaqt li jħarsu d-drittijiet tal-ħaddiema jgħinuhom biex jaħdmu bil-modi differenti l-ġodda? Nibdew biex jiena nemmen li n-normalità l-ġdida għandha tkun ġdida anke fejn jidħlu kif qed ngħidu kundizzjonijiet tax-xogħol iktar flessibbli għax dan ikun jaqbel għal kulħadd. Urietna dis-sitwazzjoni kemm sar xorta x-xogħol u f'ċerta każijiet żdied minn aspett li sar iktar xogħol b'mod iktar produttiv. Jiena nemmen iva li anke mill-ġimgħa d-dieħla stess il-Gvern għandu jagħti inċentivi anke lill-employers, speċjalment lil dawk żgħar u medji, biex iħeġġeġ anke arranġamenti flessibbli fuq il-postijiet tax-xogħol. Mhux kull post tax-xogħol jista' jieħu l-istess flessibilità u hemm ċerta postijiet tax-xogħol li l-flessibilità mhux daqshekk faċli illi ssir, iżda għalfejn hu possibbli, huwa tajjeb li nintroduċu iktar family friendly measures u iktar strutturi flessibbli. Dan ikun jgħodd mhux biss għall-ħaddiem, iżda anke għall-employers, għax meta jkollok sistema illi taħdem għaż-żewġ naħat, din tgħin biex ix-xogħol isir b'aktar, kuntentizza, f'ambjent aħjar u x-xogħol isir xorta jekk mhux iktar f'ċerta ċirkustanzi. Nemmen ukoll li d-diskussjoni għandha ssir mal-istakeholders kollha biex ikun hemm sistema li taħdem irrid ikollna l-istakeholders on board. Irridu naraw li jkun hemm strutturi li jgħoddu għall-ħaddiem, li jgħoddu għall-employers huwiex privat jew awtorità tal-gvern, u anke d-diskussjoni trid titkompla mhux biss fuq livell lokali iżda anke fuq livell Ewropew. Anke fin-normalità l-ġdida, bħala Membru Parlamentari Ewropew qed nimbotta biex ma mmorrux lura għal eżatt kif konna qabel iżda nieħdu l-opportunità biex naraw li jkollna anke qalba iktar diġitali pereżempju biex naraw ukoll li l-SMEs tagħna il-ħaddiema tagħna jkollhom l-iskills neċessarji, t-taħriġ neċessarju biex fil-qalba diġitali li qed nitkellmu fuqha huma wkoll ikunu ppreparati jimxu maż-żminijiet, isiru iktar reżiljenti u anke naraw li nżidu l-flessibilità fuq il-post tax-xogħol.